Hajatdepe uniwersitetinde biologiýa fakultetini okady. Medisina fakultetinde doktoranturasyny tamamlady. Iki müň on ýylynda fiziologiýa alanynda doçent boldy. Esasy iş salyşdygy meseleler kaos teoriýasy, öwrenme, zehin we beýin ulgamy hakyndadyr. Ýazgy kitaplaryň içinde iň köp okanan Ynsanyň tebigy sazlamlary eseridir. Üç aýry kitapdan ybarat bolan eseriň ikinji kitabynda ýazar ynsanyň beýleki adamlar bilen bolan aragatnaşygyny we şäher durmuşynyň käbir stresli ýagdaýlaryny düşündirýär. Oňa görä, başga adamlar bolmasa, söýüp we söýülmän, ynsanyň boljak az sanly adamlaryň boldugy dünýäde biz ýaşap bilmeris. Tebigy gurşawymyzdan aýrylyp, şäherlerde mesgen tutup başladygymyz sebäpli, Iň möhüm problemamyz tebigatda biziň üçin örän peýdaly bolan stres ulgamyň her gün işjeň bolmagydyr. Onuň üçin biz öz durmuşymyzda stresi dolandyrmagy öwrenmelidiris. Sinan Janan, Adam tebigatynyň sazlamlary, ikinji kitap, Gatnaşyklar we stres. Lukmançylyk nukdaýnazaryndan adam aladaly, ýagny gaýgyly bir jandardyr. Bu dünýäde bar bolan pursatdan başlap, beden bilen dünýä laýyk gelmezligi, ösüşini giç tamamlamagy, ejizligi we ölümden habardarlygy ýaly bilgiler sebäpli elmydama dartgynly we köplenç näbelli bir gaýgy içindedir ynsan ogly. Sansyz dürli we kaotik şertlerde dünýä inen her bir adam öz şertlerine nädip çemeleşip bilse we şol şertlere uýgunlaşmagyň ýoluny tapyp bilse, on müňlerçe ýyl ýaşap bilerdi. Bütin taryh boýunca adam oglunyň iň uly goldawy özi ýaly aladalanýan, gaýgylanan we beýleki özlerinden tapawutly gaty üýtgeşik tejribeleri bolan beýleki adamlardy. Beýni bolan ähli janly-jandarlar ýaly biziň hemmämiz üçin peýdaly, ýaşamagymyzy we köpelmegimizi goldajak wakalary bellemek bilen bu mümkinçilikleri has köp ulanmana kömek etjek sylag ulgamy bardyr. Esasan, dopimin atly himiki maddanyň bölünip çykmagyna esaslanýan bu ulgam akyl lezzetini we peýdaly täsirleri döretýär. Şeýlelik bilen, dopiminiň. çykmagyna sebäpli bolýan özüni alyp barşymyzy täzeden düzeldip bileris. Dürlüligiň we tapawudyň zerurlygynyň we ähmiýetiniň düýpli mysallaryna zerurlyk ýokdur. Dünýä taryhynda we häzirki döwürde geň we täzelikçi işleriň köpüsi sosial aragatnaşykda kynçylyk çekýän we maşgalalarynda ýa-da gurşawynda bir-birine gabat gelmeýän aýratyn hatarda duran adamlaryň önümidir. Gysgaça aýdanyňda, Eger ynsanlaryň arasynda tapawutlar bolmasa, dünýä diňe içgysgynç bir ýeri bolmaz, şol bir wagtyň özünde durmuş diýilýän zadyň özi hem bolmaz-da. Jemgyýet durmuşynyň çylşyrymlylygy taýdan adam derejesine ýeten başga bir jandary bilemizok. Muňa garamazdan, köp janly-jandar sosial gatnaşyklaryň örän çylşyrymly nusgalaryny döredip biler. Beýniniň ullugy we janly-jandarlaryň akyl çylşyrymlylygy artdygyça, jemgyýetçilik gatnaşyklaryň çylşyrymlylygy hem ýokarlanýar. Mysal üçin, janly dünýädäki iň ýakyn doganlarymyzdan bolan şimpanze beýnisi özümiziň üçde birinden kiçi bolsa-da, köpimiziň diňe adamlarda görüp biljek öýtýän gündelik durmuşymyzda sansyz hereketlerini bu şimpanzeler görkezip bilerler. Ynsanlaryň iň möhüm tapawudy janly-jandarlary tebigatda düýpgöter baglanyşdyrýan bu düzgünleri egip we hatda ýygy-ýygydan bozup bilmeleridir. Häzirki kapitalist sistema tarapyndan döredilen deňsizlik ynsan egoistliginiň we gadymy ewolýusiýada deňagramlylygyny bozmagynyň aýdyň netijelerinden biridir. Diňe kapitalizm däl, eýsem adam tarapyndan döredilen ulgamlaryň hemmesi diýen ýaly tebigatdan gelip çykýan käbir başlangyç nokdalar sebäpli bagt däl-de, sütem we kynçylyklar sebäp bolup bilýär. Başga bir tarapdan, haýsydyr bir dini garaýyş ýa-da ideologiýa bilen baglanyşykly bolmadyk adamlar bir ýere topar gurup ýaşamagyň ähli düzgünlerine aňsatlyk bilen uýgunlaşyp we ondan peýdalanyp bilerler. Mundan başga-da hiç haçan dini ynançlara duş gelmedik adamlar-da dogry we ýalňyş diýen pikirleri çalt öter we öz beýinlerinde ýerleşdirip bilerler. Özbaşdak ýaşap bilmeýän şeýle gowşak jandar sagdyn gatnaşyklar we jemgyýetiň galan bölekleri bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin bu düzgünlere düşünmäge we ulanmaga başarmalydyr. Beýlekiler bilen baglanyşyk gurup ýaşamak meselesi şeýle çylşyrymly bir ulgamdyr. Sebäbi bu çaklamalara görä beýniniň doglandan başlap öz içinde bar bolan ilkinji ulgamlaryndan biridir. Esasy agyrydan gurtulmak, bogunlary egmek we saklamak ýaly ähli möhüm refleksler ynsan ogly doglandan bäri onda bardyr. Sebäbi bularyň tötänleýin öwrenilmänligine garaşmak bu ejiz çaganyň wagşy tebigatda diri galmagy üçin gaty töwekgelçilikli bolup bilerdi. Başga bir söz bilen aýdylanda, refleks doglandan taýyn boldugyny kabul edenimizde, onuň ähmiýetini-de ynsan ogly üçin möhüm boldugyny kabul edip bileris. Sinan Janana görä, ynsan bäbegi taýar we gurluşly gurşaw bilen ýüzbe-ýüz bolanda, çözmek üçin bir mesele ýa-da täze bir zat tapyp bilmese, bu çaga-da ösüp-ulalyp bilmez. Sebäbi onuň ewolýusiýasy bir meseläni çözmek esasynda düzülendir. Beýnimiziň esasy işi dürli-dürli şertlerde, dürli sosial ýagdaýlarda we gaty tapawutly, kaotik meseleleriň öňünde derrew hemişelik we peýdaly çözgütleri öndürmekde, her gezek özboluşly analitiki ädimleri bölünip bilinmeýän algoritmalara düşünip bolmaýan düşüniksiz we gaýtanyp bolmajak meseleler aslynda biziň ýaly jandaryň ýaşamak endikleriniň esasy maksatlaryny düzýär. Häzirki wagtda hem täsirini dowam etdirýän zihin zihindi fetişizm bar we bu ýagdaýda biziň adamlar bolan garaýşymyz gaty negatiw täsir edýär. Gereksiz çagalara ulanylýan aňtaw synaglarymyz zehinli çagalara näme etmelidigimiz baradaky tükeniksiz meýilnamalar we programmalar, adamlaryň işini öwmek endigi häzirki ene-atalaryň aňynda çynlakaý düşünişmezlik döretýär. Adamzadyň gazananlarynyň köpüsi köpçülikleýin hereket etmek, çylşyrymly jemgyýetçilik guramalaryny gurmak, bilelikde işlemek we dowamly umumy hekaýalar döretmek ýaly ukybyymyzdan gelýär. Gurluşyk we weýrançylyk işlerimiziň hemmesini bu sosial jebislige we sosial beýnimize bergidarys. Biologiýa we emosional aňymyz kynçylygy ýeňme meselesinde gorkmasak näme edilmedigimizi gaty gowy bilýär. Millionlarça ýyllyk beden we beýin enjamlarymyzda bu mesele üçin ýöriteleşdirilen, sansyz zynjyrlar we mehanizmalar bar. Maglumat diňe ony has netijeli ulanmany öwrenmäne kömek eden ýagdaýlardan peýdalanmakdyr. Köpeltmek, çagalara ideg etmek, diri galmak we üýtgeşiklik ýaly esasy meseleler boýunça hiç birimiz täze bilmi gerek däldir. Ähli etmeli zadymyz ynsanyň özünde bar bolan enjamlary ulanmany başarmakdyr. Adamlar biziň bilýän iň çylşyrymly jemgyýetçilik guramalarymyzy emele getirip biljek jandarlardyr. Arylar, garynjalar, möjekler we sugunlar hem sosial jandarlar, ýöne adamlaryň gazanan kämillik derejesine biologiki älemde deňi-taýy bolmaýan tapawutdadyr. Bu guramalaryň kömegi bilen siwilizasiýa diýilýän gurluşymyza we diňe bir taryhy däl, eýsem planetamyzy hem üýtgetýän ähli adam işlerini ýerine ýetirip bileris. Ynsan ogly öwrenmek we öwretmek üçin hekaýalary ulanar. Bu hekaýa pikiri adamlary beýleki janly-jandarlardan tapawutlandyrýan iň möhüm akly başarnyklarynyň biri ýaly bolup görünýär. Şeýle çylşyrymly hekaýa ýasamak ulgamynyň kömegi bilen biz örän çylşyrymly sosial ulgamlary emele getirip bilýäris. Dünýäde bar bolan ähli ynançlar, hereketler we döwürler şeýle umumy akyl hekaýalarymyzyň yzlarynda öz içine alýar. Gysgaça aýdanymyzda, ýaşamak, pikirlenmek we hereket etmek üçin Bize hekaýalar gerekdir. Sosial beýnimiz hekaýalara we ynanýan we jemgyýetçilik borçlarymyza kesgitlemek bilen baglanyşykly hekaýa toplumlaryna görä dost we duşmanyň kim boldugyna karar berer. Ylham beriji sosial hekaýa üçin käbir esasy düşünjeler, ýönekeýlik, jebislik, umumy maksat, usullar, dawa, düşünje we howp ýaly asyl sözleriň üsti bilen durmuşa geçiriler. Bular umumy hekaýalar arkaly dostumyzy we duşmanymyzy kesgitlär. Ynsan durmuş bilen ylalaşykly ýaşam hünärini güýçlendirmeli, sebäbi ynsan kynçylyklary ýeňmäni öwrenende öser we özgerer. Derman gözlärdim derdime, derdiň özi derman iýmiş diýýän meşhur şahyr Niýazy Mysry bu esasy hakykaty ýüzlerçe ýyl ozal belläp geçipdir. Mesellerimiziň köpüsiniň çözgüdi aslynda özümize dyşarda kabul ediji göz bilen seretmäniň bilmekde ýatmakdadyr. Biziň hemmämize beýleki adamlar gerekdir we aramyzda garşylykly hyzmatdaşlyk bolmasa, şu ne çelli ýaşamagymyzy pikir edip bolmazdy. Gysgaça aýdanyňda, dünýä ýüzünde artykmaç adamlar ýokdur. Alferd de Winniniň aýtmagyna görä, ondan öwrener ýaly hiç zady bolmadyk adamy hiç ýerde we hiç haçan görmedim diýýär. Sinan Janana görä, adamlary beýleki janly-jandarlardan tapawutlandyrýan dört möhüm tapawut bardyr. Bular, dil, akyl, beden dili we norebiologiýada ulanylan aýna neýron ulgamydyr. Bunlardan birinjisi dil, bilişimiz ýaly, gürlemek ukyby diňe adamlara mahsusdyr. Ses we simwoliki dil ulanyp aragatnaşyk gurmak we çylşyrymly habarlary netijeli bir ýagdaýda garşy tarapa ýetirmek nukdaýnazaryndan dil örän möhüm aýratynlykdadyr. Ikinjisi akyl nazarýatydyr. Beýleki ähli janly-jandardan tapawutlylykda, adamlar öňündäki adamlaryň aňynyň işleýşi barada maslahat bermäne ukyklydyr. Muňa newrobiologiýada akyl teoriýasy diýýärler. Üçünji tapawut beden dilidir. Biz telefonda gürleşenimizde, eliňizi garşy tarapyň göýä sizi görýän ýaly hereket etdirip gürleşýändigini parh edersiňiz. Daşardan gaty geň görünýän bu ýagdaý beden hereketiniň aragatnaşykda ähmiýetiniň we sazlamlarymyza nähili ornaşandygyny gündelik mysallaryndan biridir. Dördünjisi aýna neýron ulgamydyr. Beýnimiziň iň ösen aýratynlyklaryndan biri aýna neýron ulgamy diýip atlandyrylýan nerw ulgamlarymyzyň çylşyrymly ýygyndysydyr. Doglandan bäri işjeň işleýän ulgam diňe bir beýleki adamlaryň özüni alyp barşyny göçürip, dilimize goşmak bilen tutuş hereket ulgamyny öwretmek däl-de, eýsem, beýleki adamlaryň duýgularyny bile belli derejede okamaga-da mümkinçilik berýär. Netijede, öz duýgularymyzy okamakda belli bir derejede tejribe gazanan bolsak, öz bedenimiz bilen aragatnaşyk saklaýan adamlaryň keýpini okamak ukybyny awtomatiçeski ösdürip bileris. Sinan Janlana görä, ynsanyň bu dünýädäki ýerinde ynsanlararasy gatnaşyklar uly ýere eýedir. Asyrlar boýy ynsanlaryň özlerini başgalaryna düşündirmek üçin diliň ýanynda iň aktiw ulanýan ýol hat ýazyşmakdyr. Ynsanlyk taryhynda hat arkaly ýazmak we habarlaşmak gaty aýratyn bir usuldyr. Hat ýazmagyň we hat alyşmagyň käbir aýratynlyklaryny birnäçe elementde sanamak mümkindir. Hat saňa we ýazdygyň ol wagta mahsus bir häsiýetdir ýa-da halatdyr. Hat seniň duýgularyňy ýazga geçirmekdir. Hat bizi tiz ýaşamakdan gorar. Hat özüňe ynanmaňy köpelder. Hat sabyr etmegi öwreder. Hat ýatda saklamany gowulandyrar. Hat hemişe galyjylyk bir ýagdaýda durar. Hat biziň döredijilik tarapymyzy ösdürýär. Gysgaça aýdylanda, hat alyşmak endigini ýitirmek köp adam üçin ynsanyň birnäçe talantyny ýitirmegine sebäp bolup biler. Eger ynsanlar hiç hat ýazyşmagy başdan geçirmedik bolsa, olar üçin hat ýazyşmak kän täsin bolman biler. Ýöne muny tejribe edeniňden soň, bu gadymy aragatnaşyk usuly barada pikirleriňiziň düýp göter üýtgejekdigine ynanmak mümkindir. Sosial media we sosial ulgamlar günümizde töweregimizi gurşap alan ýagdaýdadyr. Internet arkaly aragatnaşyk gurup bilýän müňlerçe adam hemişe iň owadan, iň bagtly, iň özüni çekiji we iň sagdyn ýagdaýlary bilen öňümizde durarlar. Indi günümizde şadyýanlygy paýlaşmak ýörelgesi biraz bozup, onuň ýerine Paýlaşylmaýan zat şadyýanlyk däldir derjesine dogry öwrülmiş ýagdaýdadyr. Her öýde bolup biljek uly we kiçi çekeleşikleriň netijesinde ynsanlaryň sosial mediýa gaçmak we ol ýerde çäksiz bolan has gowy alternatiwalarda bir ýapaý dünýäni hakyky dünýäniň ýerine saýlap bilmeleri uly bir mesele bolup garşymyzda durmakdadyr. Kabul etmek we başgalar tarapyndan gowy görülmek bize has oňat görüner. Esasanam sebäpsiz we garaşylmadyk ýagşylyklary etmek we almak beýnimizdäki sylag merkeziniň joşmasyny we gowy duýýan himiki maddalarymyzyň hemmesi diýen ýaly köpeler. Gurmak we ýok etmek, ýagşylyk we ýamanlyk tebigatymyzyň tebigy bölekleridir. Bular tebigatda beýleki janly-jandarlarda dürli derejelerde görýän mysallarymyzdyr. Biz, ynsanlar üçin tebigaty we tebigatymyzy bilmek durmuşy gaty uly kepilnamaly noktadan başlap biljek bilimleriň iň möhüm ulgamlaryndan biridir. Çagalarymyzy bilimiň ähli derejelerinde ylym we gadymy paýhas esasanam biologiýa baradaky umumy gepleşikleri düşündirmek we görkezmek gelejegimize goýup biljek iň gowy maýa goýumydyr. Sinan Janana görä, günümizde diňe adaty gepleşikler ýa-da diňe logiki ylym bu täsirli hakykaty bermekden uzakda görünýär. Bize zerur zat tejribe we bilimi birleşip biljek umumy pikirleniş usullarydyr. Sinan Janana görä, erkekleriň we aýallaryň beýnisiniň arasynda degişmeleri gaýtadan işlemekde käbir tapawutlaryň bardygy görülmekdedir. Beýni şekillendiriş gözlegleri erkekleriň we aýallaryň beýinlerindäki degişimleriň gaýtadan işlemeginiň birmeňzeş zynjyrlary bilen bolup geçýändigini görkezýär. Ýöne erkek we aýalyň beýninde iki sany ownuk tapawut bardyr. Aýal beýnisinde gaýtadan işlemek erkeklere garanyňda has köp wagt alýar we netijede sylag ulgamy has işjeňleşýär. Netijede aýallar degişmelere biraz soňrak jogap berýärler, ýöne bu netijede has güýçli bir ses ýa-da geň galmak bilen özüni görkezýärler. Biz bu gün internet eýýamynda ýaşaýarys. Maglumat örän çalt akýar we bu maglumatlar gaýtadan işläninde beýinler gaty ýadatýar. Şonuň üçin maglumat almak üçin konsantrasiýa wagtymyzy hep ep-esli gysgaltýar. Klassyky mekdep sapaklarynda ortaça kyrk minut töweregi wagt alýandygyny göz öňünde tutsak, şahsyýetleriň şeýle uzak wagtlap esasanam ýaşlyk ýyllarynda sap ünsli sapak diňlemeklerine garaşmak peýdasyzdyr. Geçirilen gözlegler ýaşlaryň sapakda akyl güýjüni saklamak üçin ortaça wagtyň on minutdan azaldygyny görkezýär. Bu ilkinji we on minutdan soň üns derejesi çalt azalýar we üns başga ýere gidip başlaýar. Şeýle-de bolsa, gürleşmeli köp mowzugymyzyň we onlarça minut wagtymyzyň boldugyny ýatdan çykarmaly däldir. Dersiň dowamynda Bu ýagdaýy ýeňip geçmegiň ýolunyň näme bolup biljekdigini sorasaňyz, meniň jogabym, her on minutda bir gezek araýa degişme ulanmak bolar. Ünüs duýgulary bilen ýakyndan baglanyşyklydyr. Mundan başga-da beýniniň umumy hüşgärlik derejesi başga bir möhüm faktordyr. Degişme bu ugurda örän täsirli guraldyr. Sebäbi degişme ýoly bilen düşündirmek oýanmaga we aňy rahatlatmaga hyzmat edýär. Gysgaça aýtsak, biri sizi güldürende, pikirlenmek we öwrenmek aňsat bolman biler. Ýöne azajyk gülenden soň, syn edilen aslynda, öwrenmek we başga skil düşünmek has hem aňsatlaşýar. Düýn geçdi. Ertir entek gelmedi. Ýöne, nesip bolarda ertir durmuş gelerse, nähili boljakdygyny diňe bir zat kesgitlär. O-da häzirdir, ýagny şu wagtdyr. Çagalary terbiýeleýän ene-atalar ýa-da ýaşlara bilim berýän mugallymlar we birine haýsydyr bir zady düşündirmäge synanyşýan adamlar muny bilerler. Olaryň hemmesi adamlary aýdylýan mowzuga gönükdirmek, olary şu wagta we häzirkä saklamak üçin gaty köp tagalla ederler. Sebäbi adamlar hemişe gysga wagtyň içinde ünsüni sowýarlar. Esasanam çagalarda öňdäki beýniniň ünüs zynjyrlary entek ýeterlik derejede ösmedigi sebäpli ünüs jemlemek endikleri on ýaşa çenli gaty gowşak bolýar. Ynsan ogluny gadamakda we ýetmek isledigi iň uly kynçylykda geçmişde we gelejekde uzaklaşyp şu wagta galmak ukybydyr. Barlygynyň başynda iň bolmanda medeniýetli adam döräli bäri bu mesele häzirki döwürde bolşy ýaly bar bolmagy we dowam etdirendir. Gysgaça aýtsak, häzirki döwürde ýaşaýan ynsanlaryň, esasanam şäherlerde ýaşaýanlaryň iň möhüm, ýaragy, stresi dolandyrmak, häzirki wagtda, ýagny anda galmak we döredijilikli bolmak ukybydyr. Sinan Janana görä, adamlar muny öwrenip bilseler, günümizde her geçen gün köplenç birnäçe ölümiň esasy sebäpleriniň biri bolan stres bilen baglanyşykly näsazlyklar we depressiýa ýagdaýlaryny özlerinden uzaklaşdyryp bilerler. Sinan janana görä düşünjeli bir ýagdaýda ünsüňizi belli bir wagtda gönükdirseňiz, nirede bolsaňyzda ozal bilmeýän zadyňyzy öwrenmek mümkinçiligini alarsyňyz. Bu ähli ynsanlara degişli bir kadadyr. Kitabyň soň bölüminde Sinan jana pes stresli durmuş üçin bize amatly on maslahaty berýär. Birinjisi, häzirki pursatda galmagyň usullaryny öwreniň. we olaryň adaty durmuşyňyza goşuň. Ikinjisi, durmuşyňyzy mümkin boldugyňça ýönekeýleşdiriň. Üçünjisi, telefon we oňa meňzeş tehnologiýalary aňly we paýhasly ulanmany öwreniň. Dördünjisi, özüňiz üçin özüňize wagt beriň. Mysal üçin, ir turuň, sport bilen meşgullanyň, deňagramly iýmitlenme usullary bilen we muňa meňzeş işleri ýerine getiriň. Bäşinjisi, durmagy, diňlemegi we özüňize wagt sarp etmegi çynlakaý meýilleşdiriň. Altynjysy, ömrüňizden has ýokary boljak haýaly kesgitläň we durmuşyňyzda şol arzuwyňyza kiçijik ädim ätmek şerti ile ulaşmak isläň. Ýedinjisi, tebigatyňyza mynasyp we sizi bagtyýar etjek işiň yzyndan gidiň. Sekizinjisi, Ynanşyňyz ýaly ýaşaň. Özüňizi görkezmekden gaça duruň. Dokuzynjysy, Garşy tarapdan bir zada garaşmadan we şertsiz ýagşylyk ediň. Muny durmuşyňyzda mümkin boldugynca köp gaýtalaň. Onunjysy, Her pursatda ýaşaýyş, çeşmeler, mümkinçilikler we pursatlar hakda pikir ediň we bulara minnetdar boluň we köpçe şükür ediň.